one host waku apostle muchina bernard muthuri murekere mehia kahonokio ni jesu na agathambio na thakame yake na akamutua ndungata yake undu ucio ngawitira na ngaukenera na ngakwira karibu sana thiini wa tabarira ino nigetha tuthuthurie kirira uhoro ni guthuthuria kirira tabarira ni guthuthuria kirira ino irira tondu ni irabatara muno ithuthurio no mbere ya tucithuthuretie tukwamba tucokie ngatho na tuhoe rutha Harĩ ũrĩa mwene kĩrĩra gĩothe, kĩrĩa kĩo gĩtahĩtũkagwo nĩ mahinda. Reke tũhoe. Nĩ twagũtĩa mũno Ngai oro rĩngĩ, twakũnenehia, tuiga nĩ wagĩrĩire tondũ ũguo nĩguo kũrĩ. We warĩ kuo, wĩ kuo, na ũgũtũũra tene na tene. Ndũcenjagio nĩ andũ, nĩwe ũcenjagia andũ ndũcenjagio nĩ mahinda nĩwe ũcenjagia mahinda ona imera itigũcenjagia we nĩwe ũcenjagia imera twagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa kanya gaka watũhe nĩ ũndũ wa kũgayana nĩgetha ũtuĩke wa gũtũgaĩra meciria maku ũgĩ waku ũmenyo waku ũtũhe kĩrĩra gĩaku kĩrĩra kĩrĩa kĩo ti kĩa mahinda nĩ gĩa tene na tene ũkiuga igũrũ na thĩ nĩ ikahĩtũka o kiugo gĩaku gaturumo tu gatikahĩtũka na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu roho mũtheru nĩ ndahoya wĩtĩkĩre gũtũthomithia marĩa tũrabatara gũthoma mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ndahoera eroreri akwa na thikĩrĩria akwa harĩa othe mangĩkorwo awa thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa jesu kristo mahe ndakania gĩthagathago roho wa gĩthagathago nĩguo ndawĩingata na ndametĩria gũkindĩria na kũgacĩra meciria mao mahingũke kiugo kĩrĩa ũkwarĩria ũkũmarĩria reke kĩingĩre ngoro-inĩ ciao gĩake mũthingi ũtangĩmomorwo wa mũtũrĩre ũyũ nĩgetha matuĩke a gũkinyanĩra destiny-inĩ ciao ndagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa rũrĩrĩ rũrũ rwa gĩkũyũ awa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesus Kristo twakũrire twĩ ciana tũkĩragwo atĩrĩrĩ

uga amen hamwe nani Ah, o taguo gukwirite uyu ni ng'ang'a wa mucina muthuri urekeirwo mehia na ndire twaranirie kiugo turambiriirie horo wa guthuthuria kirira noguo turathie na mbere no umuthi tukurora ki kaida gaka tu- eh, thiini wa tabarira ino tukurora kindu gitagwo irira cia maheni irira cia gwitungira Nĩ- ngai onaga mũico kĩambĩrĩria arora mundu uguo gekana ona muico wako riria turorire uguo ni onire kwi hindi igakinya andu magetungira irira ciao na irira icio igoka ci- ta ciumite kwi- kwa- cirutitwo kwa ngai no agituhatha thica agitwira to irira kana kĩrĩra nĩ kũrĩ cia gwĩtungĩra na itungagwo na mawara ti nĩ ndĩroiga nĩ kiugo kĩa ngai reke tũrore kiugo kĩa ngai thĩinĩ wa betero wa kerĩ betero wa kerĩ roiga atĩa mũhari wa ikũmi na ithathatũ roiga atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa twamũmenyithirie ũhoro wa hinya na wa gũka kwa mwathani witũ jesu kristo rĩ tũtiahũthĩrire ng'ano cia gwĩtungĩra na wara. No ithuĩ nĩ kwĩyonera tweyoneire ũkaru wake na maitho maitũ. Ũcio nĩ Petero akĩaria ũhoro wa mũrũ wa Ngai. Akoiga atĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa twamũmenyithirie ũhoro wa gũka kwa mwathani witũ Jesu Kristo, ti tũtiaikarire handũ tũgĩtunga ng'ano ting'ano twatungire cia mawara uguo nĩ kuga atĩa irĩra nĩ itungagwo cigĩkĩrwo ng'ano cia mawara na no kĩo ndĩrakwĩrire hĩndĩ ĩwe ĩngĩ ndĩrakwĩra kĩrĩra to kĩrĩra Mm-mm. kĩrĩra to irĩra nĩ itungagwo cigatiga gũtuĩka irĩra cigatuĩka irĩra kĩrĩra nĩ gĩtungagwo gĩgatiga gũtuĩka kĩrĩra gĩgatuĩka kĩrĩra

bwana yesu atukuzwe na andå aingä maingä box na ng'ano cia gwĩtungĩra ng'ano igatungwo andå magatũngana handå magatunga ng'ano magoka makenderia kĩrĩndĩ na ta nyũmba ya mũmbi nĩ tũtuĩkĩte ma victims a ng'ano cia gwĩtungĩra ng'ano cia gwĩtungĩra cianatungwo arĩa marenderio magũra kĩndũ kĩrĩa ciĩkaga nĩguo ai mekĩraga na makona rĩu mũndũ ũrĩa ũngĩtũteithia nĩ ũyũ ũtungire kĩrĩra gĩkĩ no kĩrĩra kĩama gĩtigaga ũrĩa ũraheo eno wa mbere ena ũtheri Ena ũma na ena ũgĩ no camba wa kũface tomorrow, wa kũface rũciũ. Nginya hau ngũria atĩrĩrĩ, irĩra iria ũkoretwo ũkĩheo rĩ, cigũtigaga wĩna ũcamba wa rũciũ kana na guoya wa rũciũ? Hmm? Kĩrĩra ndĩrakwĩrire hĩndĩ ĩyo ĩngĩ, kĩrĩra ũngĩheo kĩhana ta gĩa gũtua mũndũ waikaraga 1950 na we wĩ 2000

Timothĩ nake-rĩ, Roho wa Ngai aroraga maũndũ na njĩra ciothe. Timothĩ nake-rĩ, akĩandĩkirwo nĩ Paũlũ-rĩ, ũcio nĩ Peter ũkwandĩkagĩra andũ a Ngai arĩa mahurunjũkĩte everywhere. Nake Timotheo-rĩ, akĩandĩkirwo nĩ Paũlũ akamwĩra atĩrĩrĩ, thĩinĩ wa Timotheo Wa mbere, aramwĩra atĩrĩrĩ, aramwĩra atĩrĩrĩ, na ningĩ matigathikagĩrĩrie ng'ano cia tũhũ. Eh. ng'ano cia tũhũ kwĩ ng'ano cia burĩ no ciĩtagwo kĩrĩ ng'ano cia tũhũ na ng'ano cia burĩ Eh, eh, timothy arakĩrwo atĩrĩ no ningĩ matigathikagĩrĩrie ng'ano cia tũhũ kana ũhoro wa njiarwa iria itathiraga cia njiarwa ũratarĩrĩrwo njiarwa Itirĩ ũndũ o na ũmwe ingĩgũteithia na itithiraga. Nĩ tondũ wa kĩ? Ũrendwo ũtuĩke ngombo ya na kũu, na ndũngĩtuĩka ngombo ya na kũu na ũtuĩke njamba ya ũmũthĩ na rũciũ. Nĩ ũthuĩ- nĩ ũthuure gũtuĩka ngombo ya na kũu kwa njiarwa icio ciarĩ kuo, kana ũtuĩke nja- njorua njorua ya ũmũthĩ na rũciũ petero nĩ mũndũ ũgwĩtwo paulo nĩ akania timotheo ama kana ũhoro wa njiarwa ũrĩa ũtathiraga maũndũ ta macio makĩragĩrĩria ngarari handũ ha gũkĩrĩria wĩ- handũ ha gũkũria wĩra wa ngai ũrĩa ũrutagwo na njĩra ya wĩtĩkio. Mũthikĩrĩria wakwa, thũ ya rũciũ ĩkoragwo ĩrĩ ira. Thũ ya rũciũ, wĩmenyerere ira mũno. Ũngĩhokera ira rĩaku rũciũ rwaku, Rũciũ rũgaakorũo rũhaana o ira ũrĩa rĩrahaanaga. Na kĩndũ kĩmwe gĩtũmaga andũ matũũre ira nĩ ng'ano icio cia gũtungĩrũo. Paulo arera Timothĩ, Na njiarũa itathiraga, ndĩra itarathira. rĩu we guka wa guka wanyu rĩ ũramũmenya agũteithie nĩkĩ tondũ nĩ wanjia gũcienjera guka wa guka wanyu nginya guka wanyu ndũmũĩ ũremetwo nĩ gũithĩria cia guka wanyu cia guka wa guka wanyu nĩcio ũgũithĩria no ũrerwo no kĩrĩ

ng'ano cia gwĩtungĩra irĩra cia ng'ano cia gwĩtungĩra Ng'a- yaani irĩra iria iciaragwo nĩ ng'ano cia gwĩtungĩra tiga nacio nĩ tondũ warũmbũyani na ng'ano icio cia njiarwa ũgũtiga gũtũra ũmũthĩ wanji gũtũra mĩaka ĩyo wanji gũtũra mĩaka ĩyo ndakwakikicĩra ũndũ ũmwe Rũciũ ndũngĩrũhandwo. Kũrĩa Ngai akũrehire thĩna ũgakinyanĩra ndũngĩkinyanĩra. Na wĩna future, you have a destiny, pursue it. Tigana na ng'ano icio cia nakũu cia gũtungwo. Njiguaga makiuga mwacha mira ni mtumwa. Akaiguĩka ta hena kaũma. No ngĩ- ngarigwo atĩrĩrĩ, kaĩ ũtoĩ mira yenyewe ni utumwa.

Na Paulo akĩĩra Timothy, o na Titus no ũguo aramwĩra. Arera Tito atĩrĩrĩ, Tito ĩmwe eroiga, Tito ĩmwe, eh, mũhari wa ikũmi na ũmwe eroiga atĩrĩrĩ, yes ririkana nĩ gĩrĩra tũrathuthuria na tũtirĩ na ũru na ng'ania aca mbara ĩrĩa twĩ nayo ti ya ng'ania mbara ĩrĩa twĩ nayo nĩ ya gũthara rũrĩrĩ rũrũ rwa gĩkũyũ na mũmbi tũmere atĩrĩrĩ gĩkũyũ arĩ njamba Maitũ arĩ njamba no maikarire hĩndĩ yao rĩu nĩ itũ tũtigũikara mĩaka ĩno ĩyo tũgũikara ĩno tondũ nĩkĩo tũhetwo kahinda ta gaka marĩko maroiga atĩrĩ thĩinĩ wa mũhari wa ikũmi na inya wa titũ na nĩguo mũtikarũmbũyagie ng'ano cia Ayahudi kana mawatho ma andũ arĩa mareganaga na ũhoro ũrĩa wa ma. Aya nĩ makanio kũrũmbũyania na ng'ano cia Ayahudi. Thiana ng'ano cia Ũgĩkũyũ citiĩgũteithia no njuge atiriri ndanaigua muno makiu gukituika wira wa ngai ni biashara undu wothe muhuro wa riua ukoragwo wi biashara na jesu riria atuire kwaria uhoro wa wa wira nyumba ya ithe ri oririe aciaria don't you know I'm supposed to be in my father's business uthamaki wa ngai guku thi

tofauti nĩ merchandise indo iria tũrahũra biacara nacio ngehokerwo kũhũra biacara ya mĩoyo na kũhĩtũkĩra kiugo kĩa ngai no ti ya mbia no mbia no mũkũrehe ũngĩaga ũkĩrehe nĩkĩ na nĩ ũrathikĩrĩria ona tau twarĩkia hau ũgĩkĩrĩrwo mpesa ũgĩkĩrĩrwo mpesa na wĩkĩrĩrwo account tondũ angĩkorwo nĩ ũrĩkĩiguaga kĩbindi gĩkĩ mbia no nginya ihũthĩke kamera ĩyo ũrona ĩranjoya tũtiahoire ĩke gwaku ma igũrũ Ĩ- ĩ mbia that is the truth na tarĩu nĩ njũĩ he mũndũ ũngĩ ah ũyũ nĩ biacara arahũra ĩni biacara ya mĩoyo o ta ũrĩa nake ngoma nĩ atũmĩte andũ ake mahũre biacara ya mĩoyo na ng'ano itaraereweka agacihũthĩra kũma capture maroho mao kwa ngai mbia ciĩtagio wazi wazi kwa ngoma ciĩtagio chini ya maji that is the difference rĩmwe jesu nĩ arĩkire gwĩtia mbia na jesu arĩ mũkari gũtũkĩra atua gwĩtia arũgamaga harĩa irarutĩrwo karora kona ũcio a- ona warekia kĩa 50 agakũrora kona nda ĩno yothe ciringi 50 nĩcio ũrarekia ngarora mwena ũyũ ũngĩ akona we nginya ndũngĩconoka kũruta igana millionaire akarora ũũ, ũguo ũhoro wa mbia eh, eh, don't intimidate the servants of God mbia no nginya twĩtie nĩ tondũ twĩ biacara-inĩ ya ũthamaki ya mĩoyo no hau tĩho nyuma harĩa nyuma nĩ atĩrĩrĩ ningĩ tũraigua Paulo agĩkania akĩra Timothy tiga na ng'ano in fact he handũ hangĩ amwĩra no tigane na ng'ano cia iheti ah ngano naitiroka cie ngano ciroka ciirĩra nĩ irĩra cia gwĩtungĩra tigana nacio mwanake mwanake ng'ano tigana nacio

ndĩmarute kuma kũrĩ kĩrĩra kĩrĩa kĩama ndĩmahande irĩra-inĩ no ngoma kĩu nĩ gĩũthiĩ ũgwĩte kĩu wĩ mũharie kĩu ndũra- ndũrĩ handũ ũrathiĩ aca ndũrĩ handũ ũrathiĩ paulo agĩthiĩ na mbere aroiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa korosai igĩrĩ mwari wa kanana ndũkanogene gũthoma maandĩko nĩ tondũ kũu nĩ- ngwendire kĩndĩra gĩothe kĩendaga kũrũmb- eh, kũmũrĩkwo ũgagĩthuthuria wega ona gĩkĩ twarĩkania gĩthuthurie gĩa kũiganĩra atĩ eh, ndungata ya ngai ng'ang'a wa mũcina yugire ona aca gĩthuthurie maandĩko maroiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa koracai wa kerĩ mũgwanja na inyanya mũhandĩtwo na mũgakwo thĩinĩ wake na mũkĩongagĩrĩrwo hinya thĩinĩ wa wĩtĩkio, o ta ũrĩa mwarutirwo, na mũkirĩrĩrie gũcokia ngatho. Mwĩmenyerei mũndũ o na ũrĩkũ ndakanamũte meciria na ma, ndakanamũte meciria na maũũgĩ na maheeni ma tũhũ, marĩa moimanaga na mĩtugo ya andũ na irĩra iria cia ndũire cia thĩ ĩno no ti kuuma kũrĩ Kristo. Woi, harĩ ũndũ ũngĩ ũkwenda gũtaũrĩrwo nĩ rĩmwe kiugo kĩa Ngai gĩũkaga ceng'ũ nginya ũkarigwo ĩ nĩ atĩa ũngĩ ingĩongerera mwĩroreri nĩ Paulo nä roho wa ngai å ratwarä ria aratwä ra atä rä mwĩmenyerere mũndũ ona ũrĩkũ ndakanamũtahe meciria na maũgĩ na maheni ma tũhũ na andũ nyũmba ya mũmbi nĩ ndahe meciria na maũgĩ na maheni ma tũhũ maroimana nakũ Maroimana na rĩrĩ, marĩa moimanaga na mĩtugo ya andũ na irĩra iria cia ndũire cia thĩ ĩno, no ti kuuma kũrĩ Kristo. Ngomanio ĩ njĩra ya gũkamata meciria ma mũndũ ũrathiĩ kũndũ, mũndũ wĩna destiny. Njĩra ya gũkamata meciria mau nĩ kũhũthĩra maũgĩ, marĩko mangĩ moigaga mawara.

gĩtharie bamĩrĩ yaku rĩ mau nĩ mawara na ng'ano cia gwĩtungĩra iria ciumanaga na ũndũire wa andũ no itiumanaga na kristo hĩndĩ ĩmwe ndungata ya ngai ĩgwĩtwo betũrũ nĩ athire gũcerera baũrũ kũrĩa garataya garatia na betero nĩwe warĩ the chief priest as the chief apostle nĩwe jesu amwĩrire igũrũ rĩaku nĩ ngaka kanitha na ihingo ciakwa ngoma itikawetiria na akĩmũhe cabi na noguo nginya apũcũ aya angĩ gũtiarĩ na kũrĩrĩria nũ mũnene witũ andũ othe nĩ mamenyaga nĩ petro na haha he mũndũ ũgwĩtwo eh, Paulo no hĩndĩ arakĩhonokire nĩ anjia ũtungata na nĩ mathiĩ mamũrathima na mamũrekereria ma- oimagare athiĩ akahunjie kũrĩ ndũrĩrĩ

eturanĩire na gakurubu kau Paulo ndamuheire kahinda akimuria haiya we niwe munene witu no re behave ta nduriri ni tondu kirire kirio kana kio Paulo agithuthuria ni amenya ona ko niwe munene witu ah haha wija Ndako yoro wa guthuthuria kirira Ndũkanji kwanĩrĩra he mũndũ ndĩrarũa nake he mũndũ ndĩrahũra niĩ nĩ gĩthiĩ kĩrĩra ndĩrathuthu gĩtekũmakania ithe nĩ baba ũrakĩheana ona wĩtuĩke ndakĩrĩ ho no baba nĩ ũyũ nĩ aingĩ either nĩ ũrakĩheana Petero nĩwe warĩ the chief apostle nginya mũndũ ũgwĩtwo

Cũcũ witũ wetagwo Bathisheba athiaga Jerusalemu rĩrĩa ekwenda. Kwarĩ kũhũthũ gũthiĩ gũkĩra kuma London gũka Jerusalemu. Jesu ti mũthũngũ. Mhm. Jesu nĩ mũyahudi. Kiugo no kĩmwe. Irĩra cia mawara. Ciĩmenyerere. Paulo nĩarorire Petero akĩona kĩrĩa wĩna kĩrĩa wĩnakĩo na wanji gũkĩigĩria mawara akĩmũ withstand one mũnene wake akĩmwĩra aca haleluya he mwanake ũngĩ waheirwo kĩrĩra

akĩmũrũgama athuthuria kĩrĩa gĩa- akĩmwĩra ti ũguo aca petero nĩwe mũnene witũ nĩguo no haha haha ũgwĩte tuothe naguo thĩinĩ wa samueli wa kerĩ ikũmi na ithatũ ĩmwe mwanake wetagwo jonadabu ahĩtithirie mwanake wetagwo amnon ngĩmwĩra wĩtue wĩ mũrwaru Thoguo oka ũmwĩre agũtũmĩre mwarĩ wa wa wa thoguo etagwo Otumaru. Oka ũmwĩkithie ũguo ũguo ũguo mũnyite kĩa hinya. No kirĩra. Rĩu kirĩra nĩ kuga ona waheo nĩ mwanake gĩthuthurie gĩkĩ kĩa apostle ona waheo nĩ niĩ rĩu niĩ njĩtagwo apostle Mũchina gĩthuthurie. Ona waheo nĩ mũnabii mũkũrũ gĩthuthurie nĩ tondũ twaga gwĩka ũguo irĩra nĩ ikũraga destinies cia andũ anini irĩra nĩ igũthari families irĩra nĩ ikũharia mawĩra irĩra nĩ igwĩka maũndũ matagĩrĩire irĩra nĩ ithuthurio kĩmenyeke kana nĩ kĩrĩra kana nĩ kĩrĩra irĩra nĩ ithuthurio imenyeke kana nĩ irĩ- kana nĩ irĩra kana nĩ irĩra na ithuthurio rĩera tũhoe tũgũkinyia hau ũhoro wa kĩrĩra ũthuthuria kĩrĩra tũgũkinyia hau ũmũthĩ na no tũgũgĩthiĩ na mbere reke tũhoe nĩ twagũtĩa ithe wa mwathani witũ jesu kristo nĩ ũndũ wa kĩrĩra gĩkĩ watwĩra tũthuthurie kĩrĩra kĩrĩa kĩo gĩ- kĩ- kĩa irĩra cia iria itungĩtwo na mawara tondũ nĩ maciĩkuo ndahoera erore riakwa tamo ũrĩa ũmahumbĩrĩte meciria mao makaga kũmenya nĩguo ndatembũranga meciria-inĩ mao maitho mao ndamahingũra ũtumumu namo meciria mao mau manyitĩtwo na ng'ano cia tũhũ ndamohora thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu kristo mwĩroreri wakwa ndohora meciria maku kũra- kuma kũrĩ i- ng'ano cia tũhũ ũtumumu ndaweheria na ndatangatha atĩrĩrĩ meciria maku ndamahe ũhoti wa kũhota gũthuthuria kĩrĩra maitho maku ndamarĩria kuona na matitũ maku gũtaũkwo maigua magataũkwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu kristo baba ndahoera njamba nini thĩinĩ wa nyũmba ĩno ya gĩkũyũ na mũmbi ndaria thakame ya mũruguo kũmahumbĩra ndaria ũũgĩ waku kũmakanĩra gĩthithi gĩaku reke kĩmakanĩre ngai aya ngo mehĩtĩire ndatangatha no megũkinyanana na ndĩkũmona thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu kristo amũkĩra ngumo na ũgoci kũneneha na gũtũgĩra nĩ tondũ nĩ ciaku thĩinĩ wa kristo jesu twahoya twamũkĩra na twacokia ngatho amen and amen and amen kibindi gĩgeko nĩ kĩrathimo kũrĩ we no ngwĩhoe ũrũgame na kĩo hau hena details cia ũrĩa ũngĩtũ support akorwo nĩ mpesa hena details akorwo nĩ bank account ĩna, ĩna details ndakwĩhoya nĩ ũndũ wa gũthiĩ na- wa gũgĩteithia gĩthiĩ na mbere rũgama na ithuĩ na ngai nĩ egũkũrathima god bless you god bless you shalom shalom